Jaɣaya ni ya zaŋ pɛn zaŋ su o da ka ti diri fiila. A yi mi ma fain, a yi bi mi ma tɔ n-yɛn kpam a maŋa ka a shɛ ya zuŋɔ maa a baŋ ma m-maa. Biɛɣu yi ku neegi a yɛn nyami ka shɛb chana ka shɛb gɔra. Bɔzuɣu ka ti ʒiya kpe ŋɔ. Zuŋɔ ti yɛn tɔɣisila zaŋ chaŋ. Niriba pam bɔhira ni bɛ baŋ ni bolli nyɛ bank visa bank statement kama ninvuɣu ŋun niŋ ŋuni n bɔrili especially ka so bɔhiri ma ni di dii niŋ ka di nyɛla o bela ka daa laribaawa tinsi ŋɔ shɛli libya dubai qatar kuwait ehe ka di bɔri ni ka dima o wula ka o ni tooi doli soli niŋli di zuɣu zuŋɔ ŋɔ a ti kpɛn kahigilimi di zuɣu as usual ni ban mɛri biligu ban be TikTok maa zuɣu zaaha, Facebook zaaha ti puhiri yi zaaha. Share, like ma. Kamosi maa bɛ ni niŋdi shɛm chaŋ kani tinsi m-bala maa o. A ni ku duna ŋɔ maa ka di nyɛla gɔrim ma yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri ma. O ku share yi maa zaŋ zaŋ tahi ma biligu ka ti zaaha di tab daa anfaani. Din yɛn chɛ ka ŋun ʒi o doli so ka o gba wuhi o ka o baŋ ŋɔ maa n-nyɛ taba sɔŋ ŋɔ maa. Ninvuɣ so, a yi bela Larabawa tinsi, ti kambɔnsi ŋɔ maa, ti doli ba binzuri bɛ hankaya. Wula ka bɛ tooi niŋ na ka a ku chaŋ ku to ka International Airport ka bini n-ku gɔra n-ku gɔra? Kɔbigu puuni a deei nyɛla ti Northerners zaɣ yina ka o be di puuni. Bɛ pirigili bɛnimi bɛ bilidila bank statement, ka silim eh, bɛ pirigili mi bɛnimi ka di nyɛla bɛ daa bela Larabawa tinsi, yi miri ba n-ku bela Libya, yi miri ba n-ku bela Dubai. Kuwait, Saudi Arabia Dubai ka o bo laɣiri maa n kuna n ti gu chaŋ wula ka bi doli niŋdi baŋ statement maa luɣi maa tibili ni o ni be Larabawa tiŋsima shɛli maa o bola laɣiri maa viɛnyɛliŋga ka di ni tooi nyɛla maybe at least five thousand dollars bee six thousand dollars seven thousand dollars bi shɛba beni bini kuli suri o maa na o ka passport Ghana mi zilisi puuni pɔi ka a yɛn yuugi banki naɣila Amelin passport bee Ghana card bee ID card ɛhee dini ka bɛ yɛn zaŋ n yuli ka naan tooi yoogi banki account zaŋ zaŋ ti a. Di zuɣu lala niri maa ni chaŋ ka o chaŋ ti nya banki shɛli din nyɛ zaɣimaŋa ŋɔ maa n yooli to pumpɔŋɔ wula ka o yɛn niŋ n bildi o bank statement. Bank statement din dii niŋ ka di nyɛla. So yɛn ti a invitation a ni di la bank statement. Wum fa o, lala niri maa bela Italy whatever ka yɛn ti a invitation nyɛ ŋun kani na ŋɔ gba a gba zaa ni di la bank statement. Ŋɔ ŋun be Ghana maa bee ŋɔ ŋun be silimiintiŋ ŋɔ maa ka che ka a kani maa ŋɔ ŋɔ ŋuna ŋun background ka bi checkira. ka yiɣi nyu o zura o mali tuma tumda. Laanim maa bee n-chɛ ka ŋun bahigira amaa nyɛ ŋun ka ni ŋɔ maa a neerila bank statement. Bank statement ŋɔ maa pumpɔŋɔ din dee niŋ ka nyin yi bela Ghana yiŋa n-tumdi tuma ka mali banki a ni bili dirili shɛli m-bɔŋɔ, liɣiri di wuhirim ni a sɔŋda ka kpuɣira ka sɔŋda ka kpuɣira di wuhiri ni automatic a nyɛla business person m-bala maa. Di ti niŋ di nahi shɛli ka a yɛn gu bee yɛn ti a invitation maa, bɛ yɛn yihi la a bank statement ŋɔ maa. Ka ŋun mi be samban polo, paɣa nyaa bee doo nyaa, ka a be Larabawa tinsi bee Dubai. A yi be Larabawa tinsi ŋɔ luɣ shɛli polo bɛri mi, kamani especially Dubai, ka ŋɔ bɛ tooi tiri invitation for holidays, for tourist visa, di gba zaa a neediri mi. Amaa a yi bela nimaani ka ka banki Ghana, a ku tooi sɔŋdi liɣiri bank statement maa mi mi bɔri mi a yɛn bildi li, a ni tooi bɔ so la nyimamaŋa n di yi Dubai polo bee Larwa tiŋɔ ka ka gbubi liɣi shɛli zaŋ kura maa, lala liɣiri maa ka a ti yɛn gbubi, kambɔnsi maa ni niŋdi shɛm o yɛn bela yiŋa, bɔnkuna maa ka o zaŋ laɣiri maa chaŋ ti yoog o banki ka zaŋ zani niŋda bakɔi kam puuni ka lan yihiri li din yɛb o zaŋla eh, eh, 500 million bee 400 million chaŋ ti sɔŋ ka lan pili di pa o yɛn sɔŋ li o bi yɛn sɔŋ li yim o yɛn sɔŋdi la o ni yooi banki maa kama di nashili o ni yooi li maa the next one week time ka o chaŋ ti zaŋ laɣiri biɛlifu 50 million 40 million o yɛn zaŋdila liɣi shɛli ka liɣi shɛli o ni zaŋ niŋ yi gariŋkona maa o kuli malimi sɔŋdi laa hali ka di ti naagi o sani yaha ka o lan chaŋ n-ti lan pili yihibu n-lan yihiri li n-yihiri li balimbaliŋ paikoya ŋɔ puuni o ni tooi chaŋ ti yihi shɛli ŋolo ŋɔ maa wuhirimi ni kadama o ni daa mali liɣiri na ti sɔŋdi maa di wuhirimi ni o niŋdila daabiligu n-shiri bee o kɔhirila kɔhimma shɛli ka di nyɔri maa ka o mali kaŋ na ti sɔŋdi maa ka o ti lan yihira Di wuhirim ni kadama a lan yihirimi lan chaŋ ti dari nɛma ba di o ni daa di nya a dirimi ka labina. Dɔzuɣu a baŋ statement m-bala maa. Di yi ti lo dabisili shɛli ka di nya zuŋɔ dabisili ŋɔ, a yi pay n-niŋ la chaŋ la nyɛla invitation shɛli. Lihima. Eh, ti malila travel agent nima ka a yi go n chaŋ Larabawa tinsuŋo Dubai ni whatever ni Accra mini Kumasi travel agent nim beni mi bɛ mi bɛ malila niriba n bɔri liɣiri bɛ liɣi bɔbu maa ka yɛn yɛli ŋɔ o ni mali office shɛli maa o yɔrila office maa zuɣu goli goli every month kam di zuɣu nyɛ ŋun kana ti yɛli ni yɛn bɔri ni a go o yɛn charge mi ka a ni bɔri tin shɛli maa ka o gba chaŋ ti ʒini kɔmputa zuɣu n-vihiri li tira ka o ti bi nya n-zaŋ zaŋ ti a, a min o ka samli, a ni daa yooi lahi shɛli la din ŋun ŋɔ ŋun dali m-bala maa. Ban nyɛ maŋmaŋ ni yi bilidi a baŋ sitɛtimɛnti maa ka niŋ a vihisi nyaŋ binshɛɣu kam zaa. A yi ti yɛn nya binshɛɣu pumpɔŋɔ nyɛ, mama ni tooi daa tiriti online naa binshɛɣu kam zaa. Di zuɣu bank statement kambɔnsi ŋɔ pirigili beni mi bɛ beli samban polo, Dubai, Libya, Kuwait, Qatar, Jordan, eh, ka ti kuna n-ti zani bildi o bank statement. n zaŋ chaŋ silimiin tiŋa a nyebo laɣishiri wan daa zaŋ kɔra ka shɛba mi bɛni ka mɔɣisi ŋɔ maa o ba piri n bɛ silimiin tiŋa o ŋahiba n bɛ silimiin tiŋa ee ee o binshɛɣu n bɛ silimiin tiŋa bin pun mi di yɛla maa o yi ti see ni liɣiri na ni bi zaŋ zaŋ mɛ yili bɛ bɛn zaŋ lala liɣiri maa zaŋ mɛ yili maa gaba daya o yɛn chɛ ma ka bɛ zaŋ bee ŋun mi maŋ ka o yɛn boli liɣiri maa zaŋ zaŋ tuuna ka bɛ zaŋ liɣiri maa n sɔŋdi banki puuni ka yihira o yuli n yɛn yɛli eh n je kpɛri la n nabali maa ka o kana Laribaa bili m bala maa so ka o daa nyɛ school tiŋ maa ka kuli fiili li so laa niri ŋɔ maa o yi kana o yi kana laa laɣiri maa bɛ kamɔnsi maa so ka o yɛn bɛri o ba piri nyubu maa ka bɛ zaŋ laɣiri n zaŋ ti o ka o mali laɣiri maa niŋda ŋun mi bank statement maa di tum ni di nya a yuli shɛba mi bɛni mi bɛ deny ba ka di nya di ka di maa yuli maa ka o dini m bala maa. so ka bɛ chaŋ ti nya ka lala niriba ŋun zaŋ o bank statement la zali tooni. Ka nyina m-bala maa, so dini m-bala maa. Di zuɣu bank statement ni tum ni yin chaŋ ti yoog a yuli, a binshɛɣu kam, di mini a passport binshɛɣu kam. Amaa a ni mali nya naango maa ka a sɔŋda ka lɛbigiri li kaman a yi zaŋ kawana bee nyuli n-zaŋ pa buɣim puuni. A lɛbigirili mi ginda, Toobaŋ statement nyɛla shɛba zaŋlim zaŋ yi Dubai polo, o yila Larabawa tinsuŋɔ puuni n-kuna ni o liɣiri ŋun paɣa nyɛ o bee doo nyɛ o bee aʒia nyɛ o bee alahaʒi nyɛ o, ka lala liɣiri maa ka o ti zaŋ li zaŋdi niŋdi banki ni ka yihira n-yihira ka sɔŋda ka sɔŋda. Di naanyi ni ka ŋumbɔŋɔ maa ni ti kul chaŋ ti ya ni o bɔrila baŋ e visa ni o bo tourist visa. Pɔi mi ka a yɛn chaŋ tourist visa di tu nahi mi a ni chani luɣi shɛli polo. Di nyɛla ŋmahinli ka di nyɛla a bɔri ni a daa kana tourist visa Italy bee France di tum ni a nya a ni chani luɣi shɛli polo. Kamani ŋmahinli, yaɣa n-zaŋ Ghana niŋ Zambah di nya a kanli Ghana ni a visit tourist visa ka bɛ bɔhi a yaɣa chana di tum ni a tooi mali ni kadama n kanila northern region na. Ghana galisiya. ka a yɛli n kalinli Northern Region na. Northern Region luɣu dini ka a yɛli m bɔri ni n chaŋ ti lihi National Kakum Park ka chaŋ Damongo Laribaŋa nti chɛɛkili ni yi yi nimaani ka n chaŋ Paga nti nyɛ bɛ nyɛbisi ŋɔ ni be shɛm maa. Di saha a wuhi la a ni yɛn go n-chaŋ luɣ shɛli polo maa. Di zuɣu tourist ka a yɛn chaŋ.

Mister President on social media ka di nyɛla di nyɛla a bɔrimi ni kadama yes a wum gɔrin yɛtɔɣa here is the right place to follow.